After some days, e come be say the hand don rotty, the blood no dey flow. Hello everybody, welcome to Naija Daughter TV show. Hi, I go leave I go leave una make una watch the video. Wetin my wetin my team, I see the video, I see the video, but in fact I no know wetin I go talk.

When my mother go say, children be like snail, where children dey crawl dey go. Some no really, they don't really want to be a mother, a parent. I don dey mature, I don mature. I don know say na true, na true. Some some women they no want to be a mother. Okay, man wey you say you don dey live with for four years, reasonable pesin go just carry carry if no be say e head get skoskoi, e go just carry wire take tie pikin? You go know say e dey something some nut don comot for di head na. You go know say some nut don remove for di head. As dis beautiful baby be, make una look am. Na God give am two hands. Make una forget my look. God give am two hand. Papa just use im hand take remove one hand. No be say na accident the pikin get. No be say the pikin anything. No be say e dey waka na im eh, accident happen. E pick side house. Mama say e no, e she no oh mother you no dey where. When that kind thing happen, first thing wey you suppose to do, you go rush that pikin go hospital. If you, your own skoy skoy still dey work, you go rush that pikin go hospital. Na wetin be? Make una come o. Oh. Wetin dey really dey happen for that our Nigeria? Wetin dey happen? Eh? Wetin dey really dey happen? Papa just carry rope take tie pikin, tie two months old baby. If I wan use as pikin take sweet, small pikin that two ye two years some mothers dem no be mothers some imagine let me calm myself imagine you are a mother you get two months you get one month you get one day pikin dey cry Pikin no get mouth to talk to you, to communicate with you. Their own na cry. Look him bumbo, whether him bumbo don pee or whether e dey hungry. Some children breast no dey dey enough for them. They need extra food. Maybe you be the type wey no dey even dey eat- eat well to give that pikin and baby boy. If pikin no eat well, e go cry. If pikin maybe you no baff am well, no Nigeria heat still dey, Europe wey heat heat no even dey, if you born pikin you no dey baff am as you suppose to baff am, you the pikin go still dey feel am. Some mother dem know sey dem be mother, when I born my children e be like sey na because I never be youtuber, some pipu go say I no fit baff my pikin tey tey oo, me I baff my pikin twice in a day when my baby. I go baff her in the morning. I'll use hot water, take carry hand, go back. See my hand. If my mama not to me, my hand for not they go back. You see, you see my hand. If I carry my hand like this now, I'll feel twist my hand go back because for the massage when they give me. You see her. Those things dey help. Carry your pikin, massage am, carry the hand go back, throw am go up, baff pikin, wey pikin body go weak, e go sleep, give am food, e go sleep. Which mouth pikin go get to take cry? You carry pikin for hand, pikin you na say you feel say the pikin dey cry. Pikin dey cry, e mean something. Whether e body dey inch am, whether e bum bum e dey inch e dey inch am, or maybe e bum bum pee, or maybe e dey hungry. Once you don do children those things for bed, you go see am. Some, they no go sleep for night. That one na new baby, na we know them. Some go sleep for night, later they go change. Children change. Now na just carry the pikin one hand. You, the mother, you, the father, both of you, now they supposed to love for quickly. Then those uh, who call themselves, uh, eh, what did they call themselves, self, whether eh, welfare, be, uh, eh, they will collect that pikin, take care of her. You, the mother, when you say they say make you no carry the pikin go hospital no be people police o you no rush pikin go hospital after the rotting hand now you go meet neighbor from there na- the thing no still open now If the say of that pikin dey your head and that man head i go leave una make una watch the video the narrate when she narrate please if you are a mother or you dey plan to be a mother you want to become a mother double think Children need your attention. Take care of your child. Pikin, new baby, they're too sweet. Aye. If I want you that sweet, they buy for don't born reach thousands. Children, new baby, when you go back and give them your make me on. Come daddy, I go make koi. Aye. Aye. Some women, they be the grace to motherhood.

And wen dem kon bring am for to us afta some days, e kon bi sey di hand don rotti, di blood no dey flow, di hand no dey move, di hand kon dey black one kind. So wen we look am, we kon si sey dis hand no bi di kind hand wey we fit wey we fit salvage, wey be sey you know, we no go fit do anytin about am and if we leave am. the germs wey dey the hand because e don dey smell the germs wey dey the hand fit just enter inside the baby blood come cause another kasala so we come talk to the mama tell am say see wetin dey happen o say e go better make we comot this hand before the germs come enter the rest of the body.